Michael Don Lowo i dog paci ma meki kwena man no kare yume kwen yan pa mon ma otimme lawoi ceng ca bete ba ka undergrounds ma ti i Gulu City ma tut ti ka bino ento kong wacakke neno wiye mdyere ka wadugu cen wamete ki yub me loko angeye mo cwiny kore ki kore. Lakeli aye. At least the one thing for now we can all agree on is the swap to use. He likes that it's big and last

I joko cwiny mon ma i acwele me cako pur ma lubbe ka loko loka me piny i kare me kwero nino pa mon lawo i ceng cabit. Adwoki kwed ma gitimo nyo ni mono tim gero pud ti lamal i kom lutino kwan ma gitye i gangi kwan cinia kacel i gangi kwan ticing ma tye i lobo Uganda. Litino ya day idichieng wan gwako maber diwor gi karo e mielo disco gi karo e chuk gi karo festivities apo pat do you know in that community parents pe tama tama pi latin amori matek ania sande ya komo tin cheng bara ja nil do abongo en me jemi adek e mwaka alibario piari wi abichel

Pien ango bene timo jami marach i kom aloko lok me piny ma tye i kare man-ni? Lok man okato i kare me yub me kwero niang pa mon ma otimme i ceng Cabit lawo ninde aboro me dwe me adek. I kwer me Gulu City obedo tye i bar Kaunda Grounds. Mon mapol gubedo tye kunu ka kwero niang ma megi lok matek ni gin omyero giti pigi ka bene ginongo ol matir

wek jam ma pworogi pe olanye woko ma lubbe kiya alokaloka piny ma oweko kit me byeko kot odoko tek i kare man diro waco kit pur man en aye ni pur ma nongo in pur cam ma ceko yoro pur wit cam ma kanyo ceng pur kodi ma nyako nyige mabor ka ikiro pi poroni kun bene tiyo ki jami pur me kare man ka dong bene imedo rwom i kom jami apura ma ikwanyo ki i poro rita kabanyoro ma en tye county director dul me action against anger odongo duru man lawoye kar ma obedo ka lok ki mon i kacokke pa mon ma dul ma kilwongo ni precision up consult aye oyubo ki miti me neno niya kimedo kero pa mon i kit ma gitye ka doro kwede pacogi

Umeya Buga, Ong'ago kaachiel gi kor sub county ma Dujo Teyo Moro district. Ah, loka ma gichiel got mon nyumege ma gitie out there rombe rumege ma gitiu onyo mege ma gitie charo mege ma gitie lutela loka bot un duto en aye ni omyero omak tich pien there is a place for every woman And God has created us in a very special way. We are people who produce. And so my message to all the women out there is that we should embrace farming also as one of the economic activities. Omiyo tam bot mon ni kikot man ma do dwogo ni omyero gin gucak pur cam ma cek oyoro wek okony pajogi mi a ki i kom kec i kin wit cam ma en owaco ni omyero kipur

The friends or support systems, family, spouse, who can edify you, who can encourage you, those systems are important. nywako lok man kon madul me precision apps consultant ma lacako ne obedo carolina balo okelo oweko mon gin gunywako lok mapol i te lok ma giwaco ni fixing a cron onyo keto lalukana i wi dako i kine gin gunyamo lokom medo kero pa mon i kit me tiyo cente

Mano ko en Armageddon kaachiel gi kom riembo chan kiko malo me lobo Uganda. Nachoch wach jo Nyasaye ochaka chon kendo ripot matut e kom mere pa lwak ma achul tining'o weketi kineno achiel ken ilo kom riembo chan. Ka lute dero ki lutela guripe kacel me neno kit ma omyero kiryem kwede can Kel dongo lobo i yo ma opore, kun nongo giloko leb acel, ci lobo acoli bidongo. Frederick Okecha ma gutyero atye Acholi Investment Plan i te Operation Wealth Creation dok i kine owaco ni wang omyero obed matut i kom Magician Falls National Park kit ma romo kelo kwede lim i cing lute dero. Man aye weko Acholi bene romo dongo. and was more of an assignment that we should develop a tour guide

Godfrey Muwanguzi, Deputy Chief Coordinator Operation Well Creation, olego lutela me ribbe pi lwak neno ni kikelo dongo lobo kani Acholi ocung kwene i kit me dongo lobo i Uganda. Where is your position? Where is your position?

me te dero ma neno lok me monitoring and evaluation i office pa president dok lamemba me ot moko cik ma dako pi lwak me agago district olego lutela me yap wanggi i lok angom pien dano caro mere ngom kit ma igi mito

Omyero kikati ki tam atir. Ripo cing neno kit ma omyero kidong kwede lute dera kun nongo tam pa lutela bedo acel. Pi wan luwo TV, jonicani ocaka con i Gulu City. Kor man tim ger i kom lutino kwan tye ka medde matek i gangi kwan cinia kidong gang kwan ticing ma gitye i lobo Uganda kadi bene gamente oketo geng woko i kom pwod lutino yo ma aun i gang kwan ducu ma tye i lobo man. Kwed ma dul mo ma kilwongo kono ni Uganda Secondary Education Expansion Project USEPA aye otimo ki kony pa lim oa ki bot World Bank nyone mondo lutino anyira mapol ka aube

En owaco ni gang kal ma loyo pwonnye obikati ki yub me pwonyo lwak ki lutino kwan pien jo ma timo tim kukukuku ni ducu gia ki i kin gang ma mitte ni pwony omyero orom dano ducu. So we need to take a holistic approach whereby when we are, uh, when we are packaging the, the VAC or VACIS interventions, we focus at school level, but also

i Lamuo District owaco ni kite bed ni gamente ojuko pwodi lutino i gang kwan ento skul mukene tye ka timone i wi ali. En bene omedi ni kitiwa ki gang lunyodo bene tye miyo tic mumiyo lutino tim kun nongo myero gubed i gang kwan. Much as ministry ban, ban, ban corporal punishment, there are still pockets of corporal punishment taking place. There are still child marriages taking place.

Parents, pe tama tama pi latin. Hmm? Management gi kede litino tek tutwal mon aye maro lolle kede litino. Bene pe omaro gini kwan naka kopi kom kwan. Dok weko tino ata me pe omiyo gi jami mamit gang kwan dong litino ma obedo eh, nyira gimo ngo mamiro ngo gi inung bo jo mukene maro mo konyo gi. Otino awobe dang neno bala ngata ko gi kwan na ber pe. Gikwanyo la nyira gang kwano gigak kede ogang. En olego lunyodo me pwonyo lutinogi. Lunyodo me namba achiel none ni looking after the child maber, omiye jami mamite, okerre gang kwan, ochul lang kwan, then ogwok pacho maber ma kej bedo manok. Philip

En bene omiyo tam bot gamente me medo pur ki gwoko gang onyo Agriculture and Home Economics i karikalam me pwonye nicake wa i praimari nio wa i univaciti wek okony lutino kwan obed ki ngec. Nen wai ni kit me pwonye myero kiyubi uh, makar ne subject machalo home economics omir kinen ni kidwoko chien wek okony litino kit me bedo ki gwoko gangi kit ma myero bed kede ki lok me pu can kun bedi ni tye odiyo dano matek an macalo uganda agenda me 2040 tye Ci waneno kit ma kiromo timo achieving ki 24 agenda ene lok me pur myero kimak matek pi en aye tye cere nge lobo macalo Uganda ci oweko waneno ni pire tek ka onongo kiketo pwonye kit me pwonyo pur ki rwom me pwonye o weng me neno ni litino nyo dano nyo anywali i Uganda i rwom mapat pat gunongo diro me pur. Pien ni pur tye gin acel ma pire dit i Uganda tutwal ma wan ma en bikonyo Uganda kit me tyeko miti ne me uh, me mwaka alip aryo ki pyera angwen. Pi lok angeya me pwonye i Wan Luo TV, an Jackson Kitara. Awadire Zombo District man ni West Nile igang i chuk mati Paida Town Council Zombo District luor ti mateko no piene golo golo ti kanyare me damere ikom chuk mati ngom mati chuk i Paida Central Market ti kamiyo bora kom biachara ki dong bene bora ikom kwo pa dano dano ma area kono wani mon ka mon pa pi mati maber yo weko golo golo ti katute me damera Twero bende kelo awano marach e kom dano. Lacoc ma mewa John Paul Opiyo olimo cuk paida onen kong lok matut ki bote ni kom kit makwo pa dano tikwede i lupe ki golo golo ma tye i cuk en i Zombo district kunno. Dhano ma lworo lworo soko mi paidha man bende juko loka kujuru tela mi paidha town council bwe mitu yani omako jufung longru moku mutie kanenya i gipeko makwe

Chal ka wuoyi donga bed ma donge mayo. De wang'e ongo ka ma kwa dok ye kend ve. Poga mo te poga marash. Longuru mo e dano be to iye. Dano podu ka ngati ringo ng'weny kene kene de ngati share mo ku podiye. Inwa ngati nwa ngaks de ngati to. moku pi bi pi ko bi ka mola mola de ka ko to chwille inwango moku Ishier de ipodhi longurweni. Unega innocent mutie elsi adek mube shiwe kutish wacho chalo tela mi Zumbu district man by the town council en utie plan mamigi en to kende kende lim ube shiu igingo link is that that market is under big threat there's a very big gully

And that money, that means like by the town council for the last two to three years must not do anything, but we should just keep that money there. Iwesh muaidho Amos jachan mutie meya manyen ewacho eni yeny pare mirachende tela mwa manyen jaluru wacho mako ching te piny mapire tek wabishika mako chingwa ko jorotela mwa mi district wabishika mako chingwa ko jorotela mwa mi parliament ko government agencies matong tong ni neno gibinu kakai ginen peko mo tika kadhie dhan mi tedero pieni nge ora de ka ngwen ka ju pongu go vur e ebe chido ka monyo soko mo mi paida me chido ka lo sendo kwo pa dhanu de town wen mi tugu ngo wa ngeo ma bera wiya gi tie kin pacho ka keni magi be tugu tugu de dongo da ko tek kin pacho mi da wiya pien vur te ka go ka kai do ngwa be kwayo ni dhanu cheke wa nene wa meke chingwa ka karashelo wa ke yike vur eni pi wan luo tv opio john paul izombo district

Acokke man guro jo mapol i keno tye lungol kop lutic i gang kot mamalo ma lungol kop madongo me Supreme Court ki dong mukene me kot me apil ki dong kot mamalo kin koko mukene mapol ma kiwinyo i gang kono mapat ma tye weng kunno gan woro kanya matam i kawiyo mapol me nongo koko lagam lok kom koko ma tye i kine tye mato pod ki dong bene nyamo lok i kine tye iye bal ki jami mukene mapol ang wanen i ripot ma bino eni itye ka nene weng i yub me lok angemo cwiny kom bene tye kato bot tin kany ki Won Luo Television. Nyiklok ni Gumzo ni obedo kono kikwano ki i kom mzungumizo ma obedo leb Kiswahili ma kiwayo ni mono nyamo lok nyo poro lok. Nyamo lok ma kicako tini ti lok kom ma nongo yo mukene me poro lok ki yo mukene me kweyo bal ka ce tye i kin dano ki dong tyeko koko mapat ki pido i nyim kot dok bene tye dong yo acel ma kicako kati kwede ni omyero kinen kikwano madit tutwal me neno kit me miyo ngol ma atir i Africa. Iyopo ka cokke man obedo tye kono i nya molok ki bene ribbe i kin ne dul me ngolo kop pi lobo Uganda. Gang kal me ngol ma tye ki Pentic, dul me African Leadership Program, ALP, ki dong International Development Law Organization, aid loyo macek. Iyo mage kati kweri man ADR gumzo eni ti yo mapol mage kati kweri mene ke miyo ngol ma ti ma ti uyor yot dano weng twero nongo ni uyot dok bene pol kare nen gini utye ojenge kom miyo ngol ma ti bot dano ma gitye i kabedo moni ka ma bal otime iye.

I kare ma tye ka lok ki luco lok angeya Fredrick Wasonga ma tye lacat moro ka i dye citi centa me Nairobi owaco ni mono kot man ocwer matek omwodo kulu ma kot obedo ka medde olwoko woko motoka mapol ka bene gedo ki odi mukene matino tino weng omoko balo jami mapol pa dano ma gitye i Nairobi.

Lela dano gubedo ayelle me bedo ka neno kit me konyo dano pol gubedo ka golo dong kom lyeci ma nongo gedo omoko i wigi ni ceng abicel dok bene gudi mapol tye ma obale tutwal i kabedo mogo wa i parklands ma eriya ma dano pol iye dok bene kit me gedone pe tye maber en iteng Nairobi pe lok ange mo cwiny i won Luo TV aniya Sunday Akumu. Kadong ilo kom tugo i tugo me fufa big league mo timme i tum cabit in man tugo we cabit ma pao ya boro timme koman ma Uganda ke goyo gin oweng i tugo mo timme cing cabit ke dong cing abicel i kine ma pat ki Black Sport ken gin gutwenyo co i kom co ku ki i Ganga United FC mukene weng ke goyo gin i tugo mo timme i tum cabit eni weng man tugo me fufa big league Gin weng obedo ka tuko ki woko pe obedo ki paco wer me calo obedo ker me goyo gin noko ducu mapat ki en Blacks Power ento report matut ki pere tere weng wanen ki bot David Magere. Tuko obedo matek tutwal bot tim ma gia ki kumalo me Uganda man ma gituko odilo me clubs pa co. Tuko odilo me namba aryo nyo second division ma gilwongo ni FUFA Big League ma otimme i tum cabit man i ceng abicel ki ceng cabit.

Ka ma Chigeze Ombuzo ton woko in two gasas e gol acel i kom tong gweno, tuko bene obedo tye i kin Wakiso Giants Football Club ka ma gin gugoyo woko Mbale Heroes golo ariyo i kom acel. Dong tyeko tuko man kono weko wi meja me FUFA Big League i nge cabit ma apar wiye aboro i season man cung kit man.

David Magere. Kare ripoti loko mtoke mokene weng mokar botin tini yub me loko ang'e mochuny okelo dong ya gi kip yub man ania sandia kumo meteke neno wan luo television yub mokene tika bien pien.